E te iwi i te whakatuwheratanga o te hōtaka i mua paku atu nei. Ka tīkina atu a Pinepine te kura. Ana ko te rārani e kī rā, tēnei te tira hou, tēnei i haramai nei. Me te mōhio tonu hoki i whakaara ake te hāhi Ringatū nei ki roto o Wharekauri i te tōia tanatia o Te Kooti Arikirangi Te Tūruki me tana iwi kia mauhere ki Noea. Ā, ka haere atu te wairua ki a ia, i reira. Ko te kaikōrero ināianei ko tēnei mokopuna tāketake ake nō roto i te Hāhi Ringatū, mokopuna ātaahua. Koinei te ao. E rua wērā kupu, mokopuna ātaahua, kai roto i nā mātaurana o te kaupapa nei nā miere o Te Urewera e hīkoi ana i tana hīkoi. Nau mai i Karioi, nau mai ki roto i tō hōtaka o Reo Rangahau, Tumeke FM, Manawa Honey from the Heart. Nā, ko ai tēnei mokopuna kōtiro a, a Karioi.
Kia ora e te iwi e whakarono mai ana. Uh, ko Karioi ki Tahuaroa wai taku ingoa. A, nō Tainui, nō Tūhoe au. A, ka mahi au ki Manawahani mō ngā tau e rua. Ināianei, a, ko ōku mahi e, a, ko te, a, mahi whakaahua. A, ētahi, a, ka mahi au i ngā, hea te kupu Māori mō tēnei? Tēnā, ka kai kōrunga i nā. Nā Parani nei, nā Parani o Runu nei, nā, nā Pounamu nei. Mm. Ai.
Uh, ka mahi au i ngā waters. Oh, me tahi, oh, pehe te rahi o nā kai, o nā, mm. o nā miere kai roto i te, te hēte. Mm. Ana, te rahi o nā miere kua tukuna ki wa. Mm. Me rā mahi katoa. Oh. Stock oh. inventory. Yeah. Mm. Oh. Inventory control. Mm.
Mm. Oh. Ki rahi we nā kōre. Mm. Ki rahi we nā kōre. O te mai e te mokopuna nei he hari mai i te hine naro kakama mm. o te tirahou ki roto i nā mahi ipurani rorohiko nei. Ki te whakaara i nā mahi toi Ki te heri mai i tana hinengaro mākohakoha, kātahi ka whakarongo atu, ā, ki tana kūia nei, ka whakawhitiwhiti kōrero rāua, kua hangaia e ia i roto i ana mahi toi. He momo mokopuna anō tēnei. Mm. Ehara i te mea i haramai noa iho, ā, pēnei nā. Ka mutu, i roto i tērā, Koia anō kei te whakaara ake i a Manawa Honey from the Heart ki ngā mākete nui o te ao whānui, puta i te ao whānui, ā, ki roto hoki o Aotearoa. Me piki pēnei, koia te reo kōrero, ā, ki a Manawa Honey. Ana ka ahu mai ana kōrero, te wairua o ana kōrero i roto i te karakia ahiahi o te hīmene a Rāwiri, E te Ariki e tāria ana koe e te whakamoemiti e māu e whakamana, arā, māu e whakamana nā kupu taurani, e te kaiwhakarongo īnoi, e haere mai ana tōu hāhi ki a koe. Kare wai, kai te ara mai te ao ki a koe. Wicked. e, are te au e haramai na ki, ki au. Ko ka haramai ki he amu amu te mai. A, e tai te mea, te mea, te mea. E nari ko te au kai te haramai ki a koe. Ko koe kai te, te reo pōhiri o te au, na te mea tō kanohi, tō hinenaro, tō nākau mākohakoha, Ana, ka hoatu ai hoki ā, nā kupu kōrero ā, ā tō kuia nei, ā, te whaia te motu ka tika. Mm. Koinei te kaupapa. E hui, te pouaka nei. Ara, nā miere o te urewera. Mm. Kai te kite atu au nā mahi toi kai runa. Nā tukutuku, nā whakaaro, nā kōwhaiwhai. Ano nei, i tipuna whare. Mm. Ka mutu, ka titiro atu ana tātou ki Mātātua i roto o Ruatāhuna. Kai reira e huri ana nā rākau nei. Anei te whakahua. Oh. Me ki pēnei, i au e pupuri nei tēnei pouaka. Kai konei e ki ana.

by you, mm. originated from the whenua. Mai i te whenua. Kia tahua ki o tēnei pouaka. Kia ora.
He, he wairua, he nākau e hine naro tōna. Mm? Mm.
Ai, um, i te tīmatana te mahi nā pāka nei, ai nā parani hoki kai runa i nā paunamu nei, uh, ka haere mātou ki te tahona uh, tō mahi whērā. Mm -hmm. Nā, e te tuatahi kāre mātou tino pīrani i nā mea tukuna mai ki a mātou. Uh, ka mea te, i tētahi rangi, ka mea au i tētahi rangi a me, me mahi tonu, mā mātou tonu e mahi. Mm -hmm. A tīkina ai au a uh, puke tīmoti hai mahi tēnei. Ah. Te manawa, Ai. nei. Uh, mo te honey from the heart, yes. uh, ki atu au ki a ia, ei, tēnā mahia mai, uh, tahi manawa, the design, nē, mm. and uh, nāna i mahi, we got someone to sort of touch it up, mm. engari nāna tonu tērā, uh, Nāna kei tohutohu i a mātou tēnei te kōwhaiwhai, mm. e kare mātou te hiahia tiki atu i te tahuna kōwhaiwhai i roto i te whai o te motu, mm. ka rau ki runa i te mm. pounamu mm. kai, mm -hmm. kare pai te rā ki a mm. mātou, mm -hmm. nā reira tukuna atu mā rātou e, tuku, e, e homo ai tētahi mm. um, uh, kōwhaiwhai. Ana, ko te kara nei, he, he māhoe, nā te māhoe te, te kara ah. o te mea. Ah. Nā te mea tā mātou miere tuatahi, ana, nā te māhoe. Ana, ko te moho mo tātou ki te māhoe, mm. a, ah, ko te, te hua o te māhoe he tino pai ki te kara pēnei tēnei. Mm -hmm. Ana, koirā te tai i roto i te, te mahi, uh, ah, te mahina tāmoko. mō te tāmoko. Ana, uh, ka mea mātou, oh, tino pai ki tērā, me mm. tiki pē, tēnei kara, hai, hai kara mō tā mātou parani. Uh, ko te māhoe, te, te, te hua o te, o te māhoe, he tino kai tērā mā te kereru. Mm -hmm. Ana, uh, ka mōmona te, te, ka, ka tāti haere te, te mm. tīmata haere te mōmona, haere o te, te kereru i te wā o te huatana o te, mm. te māhoi. Ana, koira tētahi āhua i tino pai ki a mātou, nā ka, ka mea, ko te māhoi. Mm. Ana, koira i pēnei ai te kara, ana, a, ko te, kōrero honey from the heart ana uh, that reflects um, te pai o tā mātou mahi. Mm. Uh, engari, ko te tino kōrero kai muri o tērā, ana ko te manawa o te ika Māui. Mm -hmm. Ana, kai ah. Ruatāhuna hoki tērā. Uh, ko ira te ino mō Ruatāhuna i mua. Mm. Uh, ko ira i, i, i noho a te iwi a Nā Pōtiki mm. ki reira, a whaia ko, ko Tūhoe mm. tēnei wā, kai reira e noho ana, kare, kare, kare mahue, tērā mm. kāinga, mm. ka noho tonu he kōhana mō te iwi, mm. a, enari, e, koira te manawa o te ika, a, i noho ai nā korauai ki reira, ka harātau ki te whawhai mm. o te te, te noho i reira, mm -hmm. a koe ka tāmea e te Pākehā, mm -hmm. a, nā hoia Pākehā, mm -hmm. a, noho tonu i reira. A, a, nā reira, koira te inua manawa mm -hmm. i, i, i tīkina atu au e mātai nā te manawa o te ika. A, ka mahi ai mātai, kāre mātou i whai tāna kai tohu tohu i a mātou, mm -hmm. me mātou kuinei, this is us. Mm -hmm. uh, uh, i oti a mātou. So nā reira, uh, kuinei tonu wā mātou mahi, o mātou tonu ki te, te mahi wēnei mahi, anā, koirā tētahi mahi tino pai ki a, a Karioi ki te mahi, te, kua tae ai ia nā, pēhea te mahi tēnei mahi i runga i te rorohiko. Ā, kua oti nā labels, nē, kua tukuna atu ki nā kai printing nā labels, ā, ā, ka oti nā mahi. Ā, tino mahi tēnei nā te mea we've, ā, we've, we've got control of, ko mātou tonu ki te mahi. And, ā, koira i pai ai ki a mātou. Mm. Ko te tauira o ngā kōrero a te kuia nei e kī pēnei mai ana, I ahu katoa mai te nākau te wairua. Ngō ngā kōrero kai runga i te pouaka nei, ngō ngā mahi katoa nei, i a rātau anō. Ko te reo kōrero tēnā o te wā kāinga. Nera. Ko te reo kōrero tēnā nā koutou i hauhake ake, i roto ake anō i a koutou, nā te mea hoki i pakeke katoa mai koutou i reira. E, kare hoki tēnei kaupapa e, no waho atu. E, ana koe nei te, te akoranga ki au rā, Akoranga rangatira o ēnei kōrero. He whakahoki i a tātou ki a tātou anō. I te tau 1966, ka haria ake e Hoani Te Rangiāniwaniwa Rangihau, a Duncan McIntyre, ki roto o Tūhoe. Mm. I tērā wā, kua tata a, a Duncan McIntyre i te mutu. Yeah. Ki roto i te whare pāremata. Mm. Ka mea atua ia ki a Te Rangihau, kai au ētahi taonga nā Tūhoe. Me whakahoki e nei taonga. Me aha au, ka mea atua Te Rangihau, me hoki mai koe, mā koe karanga he hui ki roto i te whai a te motu. Ka tae mai rāua, kī tonu te whare. Ka tū tēnā, tēnā, tēnā i te kōrero, i o rātou whakaheke kōrero mo te karauna me te raupatu. Ka tae mai te kōrero ki a Te Rangihau rāua ko Duncan McIntyre. Ka mea atu a Duncan McIntyre, May I have a five minutes of your time ki waho kia kōrero tāua? Ka mea atu a Te Rangihau ki tana iwi, Hei hoa ake nei, a heri ake he wā poto, hei whakatā mā koutou, kia kōrero māua o te Pākehā nei. Ka puta rāua ki waho. Ka puta atu a Duncan McIntyre ki te roro o te whai a te motu ka titiro. Ka mea atu a Duncan McIntyre ki a Te Rangihau, Tino mai he kupu māku. hei whakahoki atu ki tō iwi. Ka mea atu a Te Rangihau ki a titiro, ki waho nei. He aha tāu e kite nei? Ka mea atu Duncan Maida. Ko te nā here here. Ana ka mea atu Te Rangihau, anei te kōrero māu, hāngai ki a kōrua, hokia ki o mauna, kia pūrea koe e nā hau o Tāwhiri Mātea. go back to your mountains so that you will be cleansed by the winds of Tawhiri Matea. Mm. That's what your platform is. Mm. E hoki. Mm. Whakanuia te wairua nākau o te nāherehere me nā taonga mahi toi kai roto ake anō i a koutou, nā koutou mahi, ka ora mai i a koutou a manawa hani. Uh, he tūhono kōrero tērā, nē rā? Mm. Ki te kaupapa e whāia nei e a koutou. Mm. Kai te pirangi au nāi nei ki te kōrero mo te beekeeper.
Tēnā kōrero hia mai. eh,
tā tātou beekeeper, keeper, he tohu mātaurana tōna no Lincoln University. Ai. E hui, tēnā kōrero hia mai te, te tangata Ai. beekeeper oh, nei. Tino tanata te beekeeper nei. Moho koe. Kāre tēnā mō te, te, kai, te manaaki nāpī i te tuatahi. Uh, engari, ko au, ko, ko whāwhā au tēnā mahi i, i mua. Ana, nāna, nāna, nāna, nā, nāku ai, ai, ai i ako ki te mahi pī. I te tuata, uh, mā māua noho nā miere, mā nā mea o te kāinga. Ah. Ineri, te hurihana uh, ki te mahi nā mahi pēnei nā, pēnei rawa. Te pākihi, ne? Ai, ka, ka mea atu au ki ai, me, me haere ai te, te whiwhi, te mahi, me kia whiwhi tohu ai ai. Ah. Ana, Tana kaha ki, ā, ia pō, ā, kua mahi nā mahi, kua whērā kē te mātatoru o nā pukapuka ka tukuna mai e nā te, te, te kaiwhakahaere i te tohu, ā, ko Lincoln University. Um, tā rātou mahi i tērā wā, nā, nā, nō te ao kōhatu ki a au, you know, kāre tukuna mai ki, i runga i te rorohiko, engari tukuna mai ko nā pukapuka kē. Pukapuka. Ana, tino mahi kē a ia ki te, te whai i te mahi nei uh, ki a oti. Ana, i roa tonu, engari i mahi haere tonu a ia, ana, kia riro mai tana, tana tohu. Ana, he me nui tērā, yeah. nā te mea, kāre tērā tanata i, uh, i haere ki te kura ki a mutu rā anō, mm. tana hiahia i te hoki ki te kāinga, ki te mm. whai tia, where, mm, mm. whai poaka, wē rā mahi, ana kāre i oti tana kura i a ia e tamariki ah. ana, inari i tēnei wā ana kua oti i a ia mm. uh, tēnei tohu mai te whare wānana o, o Lincoln, Lincoln uh, toki kē, tino pai kē. E ta! Ana ko te ingoa ki te beekeeper nei? Te ingoa o te beekeeper nei, ko Heke noa te kurapa. Ana, we tahi o koutou ka moho mai ki a ia, ana ko Tāwi tana ingoa. Mm.
Ko he tēnei... mokopuna nā, nā te kuia te hauāuru e rā o ko te pakitū nā, nā rāua i whānai i roto rua tāhuna.
Ko te kupu kōrero e ki ana, ne? Me whai ngā tohu, ngā momo tohunatanga mō ēnei mahi kia, kia riro mai ai te tohu hei whakaara ki roto i te kaupapa nei, inā hoki ka whakawāhia ana te kaupapa nei, kua pātai pea te tangata. Ā, wai ō koutou kua whiwhi i tētahi tohu mō te kaupapa nei? He tauira ataahua katoa wēnei hei whakatutuki i te kōrero ra hokia ki o mana, ne? Ā, e tāria ana koe te whakamoemiti, ne? Tēnei te tira hou, ā, kimihia e te iwi te ara o te tikanga. E te iwi, me whakaoti ake. Oh. Enari kai te mōhio ahau tātou. Kai te mōhio au ka hiahia anō tātou ki te whakarono i ngā kōrero a Manawa Honey from the heart, te miere mai te taketake pito mata o te manawa. o Rotorua tāu. He kupu whakamutu nā, kei a koe e kui.
Nā reira, e mihi ana ki a koe e Tai, ki a koutou katoa i tautoko nei i tēnei mahi, kia pai ai tā mātou whakapuaki wētahi kōrero mō Manawa Honey i roto i te mahi nei. Nā reira, ka hoki mai anō māua, ana wētahi kōrero anō kei a māua hai

Nōku anō koia ko te wareware, tē whai au i te tira haere, koinā te mōteatea rā engari te tītī, engari i tēnei rā kōrero nei te kuia nei, ka whai anō tātou i te tira haere o Manawa Honey from the Heart, e te iwi noho pai mai ki ō koutou kāinga, ka oti ake mātou mō tēnei wā poto, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.